Għanna magħna lil Janika Xkembri Fava li ħad titkellem fuq is-saħta U aħna. U l-iskunġrar. U l-issaħta u l-iskunġrar. U aħna poplu superstizjus. Ġifiri jena naf min iġorri l-qrun eh, mm. jew inkella xi bżaru aħmar ma jdeħ. Niftakar u naf ukoll xi politiċi li kif tawguralhom eh, joħorġu dawk iż-żewġ tiswaba minn taħt. Għandek min eh, mill-lajn tal-Oziris mal-luzzu tal-sajjeda eh, għal dbaħħir li jisu parti minn suġa fil-ħajja tagħna. Biss, xħedġek, Jani Kalli, illi tagħmel it-teżi tiegħek propju fuq dan? Mela, eh, jisu trabbejt ukoll naqra f'dan il-kuntest, it-tija tiegħi kienet temmen b'daw ir-ritwali ta' dbaħħir. Imma mbagħad fl-ewwel sena tal-kors tal-baċellerat tal-Malti, Kien hemm lettur partikolari li mexxieni wkoll f'din it-teżi, Prof. Bernard Micallef. U għamel taqsima studju speċifikament fuq dawn it-tip ta' taqbiliet. U minn hemmhekk kompla iqanqal fija. Issa, waħda mill-iktar mill-iktar popolari hija li nużawha aħna biex tiskonġra trid tkun pur. U nassigura jien lest naqta' kważi rasi taħt mannara jew nofsa. Illi ħafna minn nies li tiskonġra jifmu ħażin. Tista' tispjega li x'inhi tiskonġra? Mela, fil-kuntest tat-teżi tiegħi skunġrar hija l-protezzjoni kontra d-deni li wieħed ikun irid ibiet kwalinkwa deni minnu. Mhm. Il-kelma ħareġ biha għal dawn il-versi Ġuże Kassar Puluċino u refera wkoll għal dan il-qawl partikolari. biex tiskonġra trid tkun pura x'kien jemmen li min jgħid dawn min jemmen u joħloq dawn it-tip ta' versi huwa persuna twajba. Għalkemm fit-teżi tiegħi ħareġ li mhux dejjem hu l-każ għax. Bħal xiex? Laqqana ftit iktar ma' espressjonijiet Maltin. Eħe, fil-teżi tiegħi jiġifieri ħareġ li mhux dejjem bniedem ikoll jemmen fil-versi tal-iskunġrar u għandu qalbu tajba jew huwa pur bħal ma jirreferi għall-qawl, għax ikun jemmen ukoll fil-versi ta' seħta u forsi joħloq ukoll versi ta' seħta. Hmm. Bħal xiex imma. Eħe, per eżempju anka it-tfal stess meta jkunu qed jilagħbu jgħidu seħta bedudu jdur majdejk u jaqtalek nofs idejk. Daqs kemm huma suppost twajba tfal. Tfal, imma mill-banda l-oħra m'hemmx dik il- Eżatt, l-intenzjoni. Ekku, m'hemmx dik l-innoċenza daqs kemm naħsbu aħna, għalkemm probabilità kbira jkunu il-ġenituri. Eżatt. Għaliex kemm imorru lura dan dan il- dawn ir-rabtiet tagħna mas-seħta u mas-superstizzjoni? Ma nafux kemm għax din hija tradizzjoni orali ma kien hemm xejn bil-miktub, però jiena mort fir-riċerka tiegħi mort lura sal-Inkwiżizzjoni Rumana. Aha. Eħe, għax kienu jikkundannawhom bi kbir dawn it-tip ta' ritwali u versi, jiġifieri minn. Għandna xi manuskritti fil-fatt, ma nafx hekk humiex taż-żmien l-Inkwiżitur dan li qed innaraw hawnhekk. Eħe, din hija replika li ttieħdet mill-Palazz tal-Inkwiżitur, ta' paġna miftuħa, fil-każ tal-40 saħħara, fejn tidher it-taqbila ta' seħħ ta' Jannar, Jannar, Jannar. Jiġifieri hawnhekk f'Malta kellna każi li tressqu quddiem l-Inkwiżitur ta' sħaħar? Eżatt, kien hemm erbgħin saħħara li bażikament dehru quddiem l-inkwiżitur għax kienet kontra l-liġi. U dawn spiċċaw jiġu ttorturati. Ittorturati u ħolqu propju din it-taqbila biex jisħtu eh, lil min qed jitfaħħom f'dan il-martirju. U t-taqbila hija jew twila ħafna. hija twila ħafna. Eh, Le, le, kalla nibqaw Pero, eżatt, jistaw jisibuha wkoll fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Il-Birgo. Hemm anka filmati, iva. tagħha, ta' min jagħti daqqa tajn lejn din dan il- sejħulu hekk, ritwal li kienu jagħmlu sħaħar. Eżatt. Illi mbagħad ir-riżulta ma kienu sħaħar xejn. Jew kienu xorta jħossuhom bħala sħaħar. Xorta kienu jqisuhom bħala sħaħar la baqgħu jissemmu li huma sħaħar, ġifieri. U eh, jekk nitkellmu aktar fuq dak x'sibtu x'fittix rigward is-seħta, x'joħroġ iktar. Eħe, is-seħta f'Malta aktar minn qabel iktar, però n-nies għadhom jemnu bis-seħta fil-fatt kif attenti wkoll, speċjalment il-qrun, jibżaw li b'sempliċiment ħarsa jew anka espressjoni jew kwalinkwa ħaġa bniedem jibża li jista' jinsteħet. Mhm. Allura il-versi tal-iskunġrar bekkum għalhekk inħol u ġifieri mill-poplu stess bħala protezzjoni kontra din is-seħta. Taf xi vrus oħrajn? Waħda li qed tiġi f'moħħi nostrok ħa tostorni sa ma tiġi l-mew tiġborni. Din hija versi tal-iskunġrar. Qalitieli waħda mara u qalitieli biex xorti għax temmen anzi li jekk tgħidha b'vuċi għolja tista' iġġib ir-risq ħażin fuqha. Hm. u tintuża meta jkun hemm kewba feġġa għax temmen li dik iġġib jiġifieri r-risq ħażin, allura hi għandha tuża din it-tip ta' protezzjoni. Terġa'. Eżatt. Issa hawn ħafna li jaħsbu li l- Tista' tagħmel il-kontra. Li tagħmel bil-kontra. Iva. U allura wieħed jipprova jaħseb xi ħaġa sabiħa Eżatt. li forsi tinqala'. Xi momenti oħrajn illi ltqajt magħhom inti fejn il-Maltin nibżaw mill-lajn jew fejn Iva, eh, fil-fatt kien hemm mara tant kemm temmen blajn ma qalt li xtaqbilit partikolari, però temmen ħafna u saħan sitra pinġi tagħmlet tatu mhm. tal-għajn fida ġifieri, subajja. U dan kollu ġej minn wara il-żmien tal-Inkwiżizzjoni? Minn fej rajt jiena hekk però nemmen li naħseb data meta bdiet din dan it-twemmin ma nafux. Però jiena bdejt minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana. Il-Maltin minn xiex jibżgħu l-iktar? Mill-li stajt tara inti. Ġifiri jisseħ ta' fuq xiex. Eħe, fuq mart, jibżaw ħafna, eh, imħabba u koll, ejra. Jemnu li eh, anka b'sempliciment ħarsa, jekk inti taħseb li jiena aħjar minnek u għed ħares bċertu mod u koll jibżaw li jistaw jinsteħtu. U mit-teżi li għamilt, x'inhuma xi frażijiet oħrajn li u espressjonijiet li aħna nużaw aktar regolari. U ġieli anqas biss tgħaddilna minn moħħna li hemm xi rabtiet propju ma' ma dit tendenza. Per eżempju, waħda li qed tiġ għalkemm hemm ħafna minnhom vulgari wkoll peress li peress li faxxa protetta. Insemmuhom. Le ġiblix seħta fuq ġeħ kemm Eh, waħda li qed tiġi f'moħħi espressjoni għajnejk fajn, per hmm. eżempju. Ġifiri. Li propja ma kien iċċek, dik il-verżjoni pulita. Eh, għanna ħafna minnhom eh, dawk. Hemm xi oħrajn li nistgħu nagħmluhom puliti? Puliti, hemm ħafna. Imma interessanti l-fatt li aħna ħabba s-seħta, ħafna drabi naqgħu fil-vulgarità mbagħad. Eżatt. Ġifieri r-risposta tagħna jista' tkun vulgari. Eħe. U dan daw it-tip ta' taqbiliet ukoll huma ħelwin għax qisu joħorġu l-kuntest il-kultura Maltija wkoll. Għax poplu reliġjuż ħafna ma fl-istess waqt jemmen f'ritwali, dan narawhom jiġifieri f'kuntesti ta' kuljum filli bniedem irott is-salib u filli jiżgarra xi eh, waħda. Mhux hekk hemmhekk tara l-ironija tal-ħajja. U l-istess dawn it-taqbiliet. Kien hawn żminijiet fejn it-tbaħħir kien isir. Iva, u jiena sibt ukoll min għadu jagħmel f'każijiet uż- iżolati, Mhm. però iva, għataw nies. Vera taw minn min Iva. eh, ibaħħar. Eħe. eh, ukoll. U eh, xi oġġetti oħrajn Mhm. illi em, ħarġu forsi mill- mill-teżi tiegħek illi il-Malti jibża em, minnhom daw. Ġifieri mhux sitwazzjonijiet imma li jemnu li oġġett jew kreatura ġġib is-seħta. Bħal net, tiġini f'moħħi meta tidħollok baħrija. Eżatt, u qattus iswed jew jgħaddu minn taħt sellu, ġifieri dawn huma. Li huma tista' tgħidhomna li huma dawn il. Hemm lista twila, ġifieri tista' tara fit-teżi tiegħi, però mhm. daw tas-sellum ta' li tinkiser mera, mhm. jekk taqa' sikkina, kien hemm mara jekk taqa' sikkina tobżoq bħala protezzjoni li ma jiġrila xejn. Jew nkella troxxa. taħdem fil-catering di. Vera u min iroxx mhm. il-melħ li ġejja minn mentalità antika li kienu. Biex jippurifikaw dak li u jbedu il- Għandna xi xi ritratti li nixtieq li nidħlu fihom eh, wieħed wieħed. Per eżempju hawnhekk għandna em, xi iskrizzjoni Mhm. Arbija. Din hija replika ta' dokument bi klim maġiku Arbi kif qed int em, u l-klim Arbi hija tmien ġewwa li tieħed mill-palazz tal-Inkwiżitur ukoll. Mhm. Jiena ma dħaltx xem miktub f'dan il-kliem. Jiena użajtu bħala kuntest li eh, bħal speċi s-seħta u l-protezzjoni kontrija ġejjin anka minn żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana. U anka qabel. U anka qabel. Dan il-każ. Hawnhekk interessanti illi qegħdin naraw mhux qed ngħidilkom għal tubu imma għal eh, hemmhekk għandna dak il-run. Eżatt, dan huwa ritratt ta' Arn ġo garaxx ta' dar, din hija mara li temmen ħafna fis-saħħtha, saħansitra li waħlet qarn ġewwa d-dar tagħha, apparti li temmen b'ħafna taqbiliet, qalt li jiġifieri ħafna taqbiliet. Ġifieri għad hawn min jemmen daqstant. Iva, iva. U tagħmel distinzjoni jekk il-qarn ikunx ta' mogħża jew inkella ta' xi gendus? Ma tħalċ fija jena fil-riċerka tijaj. Għawnek xanna. Eħe, dan. Ember kienet għawnek issa kif tfaċċatem. Daka ember il- il-ħagġra tal- Min ċerta, pero naf li huwa il-ħatem tal-qarnita, meħut mill-ktib Julie Rim Malta Treasures from the Island of the Night ta' Francesca Balzan, u kien jintuża bħala biex ifejqu il-marda tal-qarnita. Il-ħaġrek hija, fil-fatt, il-embe. U hawnhekk qegħdin naraw lajn li semmejtlek irreferejtilna inti għalija. Fil-fatt tajjeb illi tgħidilna kif dik lajn ukoll spiċċat fuq il-luzzijiet. Ukoll, eżatt. Għaliex għandek ħafna minn nies li jemmnu iva. mill Hemm iva. diversi stejjer fuqhom, ma nafx hekk tħallx f'dak il-qasam. Fil-kuntest ma tantx tħalt jien iktar fit-taqbiliet peress li tħalt f'taqbiliet Maltin superstizzjużi, però ma tistax tħalli barra il-kuntest kif qed mhm. tgħid inti. Però ma tħallx daqshekk fil-font fil-kuntest ta' dawn. Ir-rabta hija purament eh, spiritwali? Le, miex purament spirituali. U daw il-versi ġifiri forsi kif taf imorru kontra twemmin ukoll reliġjuż, mhm. ġifiri imma jien dik li qatt ma stajt nifhem kif aħna li aħna daqstant poplu reliġjuż u kattoliku ħafna mhm. Mill-banda l-oħra hemm imbagħad nemmnu eżaġeratament blajn, bis-seħta, tbaħħir. Forsi wkoll. Li jmorru kontra xulxin, ma tistax temmen waħda u temmen l-oħra. Eżatt, għalhekk qatlek li daw il-taqbiliet joħorġu jisu l-kultura Maltija mhm. li fil wieħed irod tissalib fil jisgarra xi waħda. Imma wkoll naħseb li l-Knisja eh, derret li l-poplu wkoll bċertu aċċessorji bħal il-weraq taż-żebbuġ, ma qaltilhomx biex imorru jbaħħru, però isa ma kinitx ċara f'moħħ il-popolin naħseb. Illi dik iktar stimolat naħseb il-ħsieb illi. Li id-dverik għandu ukoll ikun matul is-sena. Jiena nirringrazzjak ħafna u proset ukoll tal-teżi illi għamilt, żgur illi hija waħda interessanti, aħna ħankun qegħdin nibqgħu nlaqgħukom kull nhar ta' tnejn ma' diversi studenti, f'dal-każ għandna student għalliema, illi ikunu eh, f'livell qoli ħafna ta' fejn jidħol il-Malti u dak kollu li jagħmilna Maltin tramite l-sin tagħna. U allura fidejkom biex kunu għatin segwu aktar u tirriċerkaw ħalli il-kultura tagħna tibqa' ħajja aktar minn qatt qabel. Jien ħanibqa' sejjer għal waqfa ta' telebeħ, nerġa' nkun magħkom flimkien ma' dan u san u mbagħad għandna wkoll wieġeb bil-kontra nistenniekom fuq il-numri tat-telefons tagħna 22-913-913. Mela u ftit tal-ħin ieħor.